Mary Louise twieldet f'Ħal Qormi fis-7 ta' Diċembru 1958. Mary Louise kienet ħelwa, pupa propja. Ek, veru tal-gdin kienet.
Omma Judith. U missiera Anthony. Dan George, hu għazzajr. Sintendi hi l-kbira u jien iż-żgħir li niftakar niftakarha bil-banketta għax il-missieri kien għamel banketta li tlaħħaq mas-sink għall-platti. Ħaġa oħra wkoll li niftakar hija li peress li konna anka familja kbira u għadna, kienet ħarġet ukoll ta' ta' żgħira li toħroġ taħdem bħala part-time biex tgħin il-familja.
Ma għalala semmewa Mary Louise. Għax nanna mea Marija u nannu Louis. Allura samit samita Mary Louise.
Di Mary Louise Tirċievi premju mingħand l-Isqof Mikiel Gonzi. U din Mary Louise fil-preċett. Bħala adolescenti, Mary Louise tibda taħdem faqdi studenteski u taż-żgħażagħ. Kienet tinteressa ruħa ħafna fuq fuq eh, xem bżon fis-soċjetà Eh, x'għandhom bżonn in-nies, il-bidliet. Ta' 16 sena, Mary Louise tibda l-ħidma tagħha fil-Partit Laburista. Dar ma konna niddiskutu xejn mod politiku. Biss il-ġenituri tagħna kienu ħafna ġenerużi u moħħhom biex jgħinu dejjem jaħsbu għal-batut biex jgħinu l-batut. Naħseb jiena li f'dak iż-żmien il-kamp politiku kien l-uniku mezz biex Din il-passjoni li rawmu fina l-ġenituri sintendi tevolvi iktar f'Mary Louise.
I l-ewwel in-nies l-ewwel dak in-nies li għandhom problema, l-ewwel l-ewwel il-morda, l-ewwel l-anzjani, l-ewwel it-tfal, U jekk jifdal, u għandi d-dubju, jekk jifdal għalija mbagħad.
Ta' 21 sena Mary Louise tiġi eletta segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. L-iżar segretarju ġenerali li qatt kellu l-Partit Laburista. U l-ewwel u l-unika mara li okkupat din il-kariga. Din Mary Louise waqt li qed tindirizza meeting. L-ħuta Mary Louise dejjem taf żomm Biex fl-isema ma jaċċettawx rigali. Jina kelli xi 14 jew 15, niftakar. U ġi xi ħadd ħabbat il-bib u kont jien li mort iwieġbu u ta' xi rigal. Jina minn għalli dan għal Mary Louise, jina s-soltu, ok, Mary Louise, ups, u neda fil-section ta' Mary Louise biex nejdu. U li ġara, i ma taċċettax daw l-affarijiet u Qablet il-naxenata, li għaliex, kif, xfatta u lina.
Lil Mary Louise ikellmuha fuq kollox. Darba waħda mara ċemplitila f'nofs ta' lej biex tgħidilha li tilfet misluta sentimentali. Waħda mill-affarijiet impressjonanti hija meta Ċempilla xi ħadd fissa tejta filgħodu li tilef xi ħaġa fil-pjazza u u spiċċat tejnu tfittex din li tilfet. Kienet xi ħaġa sentimentali li tilf li tilfet u għalti ta' tikkonfondi xejn għalti ħaniġi ħaniġi nejnek. U spiċċat fissa tejn nofs pjazza San Franġis fittex għaw earring kienet tagħti l-nanna.
Din it-tifla ta' Mary Louise Meta kienet għadha żgħira.
Tifla umli u, u, u, u brava u tieħu interess fit-talim għandha valuri sbieħ.
Tmin sinilu, Mary Louise tiżżewweġ lil Edgar Preka. Hawn, meta Mary Louise ta' 45 sena, tiggradwa bħala nutar mill-Università ta' Malta. Fl-1998, Mary Louise tikkontesta l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. Bniedma
tipprova taqdil kulħadd, kulħadd. Meta tiġi ħar ormi, tiġi fl-għaxija, jekk hemm min ismi fil-ħoddu fil-kjun. Jekk hemm ġieli kien hemm iddejruh.
Dan salvu, wieħed mill-ewwel kanvasers ta' Mary Louise. Jiena kont l-ewwel konvożer magħha. Kont il-gazin, qed nieħu drink, kien hemm ċertu ħabib tiegħi Indri li imlaqqam ġammika għalli mer il-wis jerġa' għall-elezzjoni. Għettu jena l-maħħa. Daqsak raġunajt.
Indri, Kien wieħed mill-ewwel canvassers ukoll. Kien ikun ix-xut tagħha meta titfa' nomina għal kandidat. Qed tiġi tafżar li ħammor u tagħmel li xut. Mor dabtax u ġi selezzjoniet mor nagħmel la xut. Meta toħroġ selezzjoni. Mor li konna dejjem u femraw.
Għal Mary Louise, il-familja hija l-iktar ħaġa l-qalba. Baqgħet sal-aħħar tejn f'kollox il-ġenituri tagħna u sal-lum għada tinsisti li fil-festi tal-familja li ma nistgħux nippruvaw norganizzaw aħna għax kollox għandha titorganizzaj biex taqadna dejjem flimkien.
Tiġi magħna morru piknik u hekk u dan. Ġieli tara ġejja bil-pasti.
Imma Mary Louise Trid dejjem tgħin lil ħaddieħor. Umli
u eh, għandha xi ħaġa li trid tgħin in-nies. Tħobb tgħin in-nies.
Nis ħobbuwa u jħobbuwa ta' vera, ta' ġifiri, Hemm min, hemm min, naf li mhux ħadd iħobb pjaċir issa kif tismaha, hemm min jikbi. Hemm min jikbi għax eh, ħobbu għan-nies.
Isa bħall-imbit, iktar kemm għadda żmien minn fuqha, iktar saret bnina.
Mary Louise jidher li wirtet dil-ħaġa minn għand missiera. Ta' kien tiċer jagħti l-privat ukoll kellu ħafna tfal Ja, bxejje.
Meta ma kienx ikollhom pereżempju finanzi, ma kienx jgħodilhom flus. Dejjem kien jadella ħossib il-fqar, ħossib il-fqar. U naħseb telled dal-prinċipju jien.
Il-pa kien jikbi għaliex ma rnexxilux Issa il-pa biex jikbi kienet diffiċli, ma għax ma rnexxilux jikkonvinċi xi ħadd Jaf li hu tajjeb imma qabbad it-triq il-ħażina.
Mbagħad meta laħqet Mary Louise tat il-privat għamlet bħal papa tagħha eh, li voldiri kienet tagħti ħafna tfal privati b'xejn. Imma Mary Louise taqbżilha. Eh, tirrabja, tirrabja, jina, jina, jina, mux laħva darba ġata tirrabja. Mux laħva darba, nsi najdila jien stess, kon najdila, najdila zvoga, zvoga, biex. Eh, imma insomma jaddila ta' malajta. Nar ta' tibben. Għax Mary Louise trid kollox eżatt. Trid kollox eżatt. Jekk jekk jtajdlek per eżempju isma din Nitwuha hekk u ndaħħluha hekk fl-envelop. Ma tkunx trid illi ddaħħalha hekk. Kollha l-istess. Ħaġa tal-iskantament jekk kont nimmissja waħda minn daqs dak mijiet li la kienet tara. Fl-2008, Mary Louise tikkontesta tmexxija tal-Partit Laburista. Fl-elezzjoni ġenerali tal-2013, Mary Louise tiġi eletta fil-Parlament għal raba darba. U fil-11 ta' Marzu tinħatar Ministru għal-Familja u l-Politika Soċjali.
Tat naħseb ħajjita għal-poplu Kienet hemm f'kull ħin li bħalma jaf kulħadd bħala Ministru issa fis-sitta neqsin kwart ta' filgħodu tkun hemm tara n-nies, jiġifieri ma jistax ikun tista' tkun iktar minn hekk għall-poplu ġifieri.
Mera Luis ma tantx torqod, ġifieri, ġifieri ftit ftit għalija sija hija tliet sigħat ta' ħaddieħor ġifieri
hi persuna li taħdem ħafna, pereżempju jiena ninduna li taħdem anke bil-lejl. Għaliex l-emails, xin nibda niftaħ l-emails fil-ħodu, ikun hemm gap. Ikun hemm gap ta' sadej, bej sija ta' fil-ħodu u tlieta ta' fil-ħodu, ngħid ġifri hawnhekk raqdet. Ġifri persuna li vera vera taħdem.
ġili per eżempju kienet kull uffiċċju kien ikun hemm eh, nies ovvjament jitlu għal wara l-ieħor Jew waħda wara l-oħra. Toħroġ kun hemm persuna, toħroġ nidħol ngħid għandek bżonn xi ħaġa u nsiba bidmuħ fajnejja. 23 ta' frar ikun rapportat li Mary Louise se tkun il-president li jmiss.
Jien ngħid għalija eh, nħsat naqra. Jiena qatt ma niżilta li sa' sirta' Għax jenu jgħidu isma, memx konferma, memx konferma. Ija li kif t-deskrivi istess, si tajt li kien xokk għalija u nemmen li vera kien xokk għax ma kienx dik it came out of the blues dil ħad
Jien għamil gazzetta laqas rit nemmen li ħass il-President u fil-fat battila messaċ jiena għattila Voldiri tażel x'tażel, aħna dejjem warajk. 4 ta' Marzu 2013. Il-Prim Ministru iħabbar uffiċjalment li se jinnomina lil Mary Louise bħala l-President ta' Malta. Hija tawek illum biex inħabbar in-nomina tiegħi ta' Marie Louise Coleiro Preca bħala President tar-Repubblika ta' Malta.
Rajnija wkoll viżibilment emozzjonata għalita hi stess meta fil-konferenza stampa tal-aħbarijiet meta l-Prim Ministru kienet iħabbar in-nomina tagħha għall-President. Din żgur li ma kienx l-aspirazzjoni ta' ħajti, żgur li qatt ma mmaġinajta. L-unika aspirazzjoni li dejjem kelli f'ħajti kienet li jiena nkun man-nies biex inservi lin-nies. Nixtieq verament quddiem il-poplu Malti u Għawdxi. Kif għedt, inħossni l-iċken fostkom imma nixtieq li din l-imħabba li jiena ħadd minn ċkuniti fil-familja tiegħi nwassalha f'kull rokna u f'kull dar ta' Malta u Għawdex.
Mary Louise Coleiro Preca, id-disa' President ta' Malta. Meta qalulha kif ħa nsejħulek, qaltilhom jiena Mary Louise jisimni u hekk ħajbqa' jisimni. Ma tridix ta' ċellenza. Mary Louise, Mary Louise kienet għadha u tibqa'.
Għalija jiena marra tal-ġen.
Dik hi Mary Louise. Mara tan-nies. Mara tal-ġen, għala raħlija ġifiri, mara tal-ġen.
Anti Josephine tiftakar fil-ġenituri ta' Mary Louise.
Mux qatt ma ħolmuha, għadda fej se toħlom hawn. Kemm jitolbu għalija. It-tnejn li huma hu l-ġenituri tagħha. Għax issa għandha responsabilità hu. Naħseb iżjed minn qabel responsabilità għandha bħala president.